U l-istudenti Maltin se jerġa' jkollhom l-opportunità li juru l-kreattività u l-aspett artistiku tagħhom fl-iskejjel wara li l-Kunsill Malti għall-Arti nida r-raba' sejħa għall-applikazzjonijiet għal Kreattiv, programm ta' fondi għall-kreattività fl-iskejjel. Il-programm ta' fondi Kreattiv għandu l-għan li jinvolvi artisti bħal kittieba, poeti, mużiċisti, artisti viżivi biex fl-iskejjel jaħdmu mal-għalliema u l-istudenti b'ħidma fuq proġetti innovattivi. Naraw aktar f'dan is-servizz ta' Sera Li Żammit.

waħda mill-iskejjel li għamlet użu mill-Fond Kreattiv, fond li jagħti l-istudenti l-opportunità li jinvolvu ruħhom fil-kreattività u fl-arti mill-iskejjel tagħhom stess. L-enerġija qiegħda hemmhekk sewwa. Hemm issa stankom naħlu baba mhux. Kemm għandkom żball!
Jinsfdoni semgħu lil bla isna Dolores. Iva għandkom żball!
Kienet waħda mill-ewwel xewqat tal-Prinċipal ta' dan il-Kulleġġ, is-Sinjura Maria Pace, li trawwem sens ikbar ta' identità imma xtaqet li din is-sens ta' identità tkun ukoll ma' kreattività u trawwim ta' talenti u potenzjal tal-istudenti fl-istudenti u l-membri tal-komunità tal-kulleġġ. U dan hu l-viżjoni tal-proġett kreattiv bħal leħħa ta' kreattività li tixgħel l-immaġinazzjoni tal-kapijiet tal-komunità tal-iskola u flimkien noħolmu li mmorru lil hinn mill-kaxxa li s-soltu naħsbu fiha u noħorġu l-immaġinazzjoni tagħna, l-kreattività u l-potenzjal kollu tagħna. U skola bħal tagħna li hija komunità kbira, hawnhekk hawn skola ta' 700 studenta b'staff il fuq minn 150 membru ta' staff, din l-idea tal-prinċipal dejna noħolmu flimkien fiha u tħanna liha b'entużjażmu, b'enerġija, għax dik li tik il-kreattività. Il-kreattività ma talqekx, il-kreattività tatik l-enerġija, tatik l-ispirtu, tatik il-motivazzjoni, tatik il-ferħ u l-entużjażmu li hawnhekk f'komunità żagħżugħa ħadna mill-ewwel u għamilna l-ewwel kuntatti mal-artisti li huma ħbieb ta' din il-komunità skolastika u bdejna din iż-żerja propjament niżirawha f'pjanta li bdiet tikber u tiftaħ l-għeruq tagħha u l-fjuri tagħha fl-iskola tagħna. Bis-saħħa tal-proġett kreattiv se nkunu nieħdu punti differenti minn qaddis li kien magħruf għall-ispontanjetà tiegħu, għall-enerġija tiegħu, kien qaddis li ma kienx jimxi man-normi, imma kien juża l-kreattività tiegħu biex jilħaq l-ideali li kienu kbar. U fuq dawn il-valuri propju tlaqna bil-ħolma tagħna. Għalkemm l-inizjattiva jisimha proġett kreattiv, F'din l-iskola aħna nħobbu nsejħulu proċess kreattiv. Bħal edukaturi aħna nemmnu mhux biss fl-aħħar outcome imma nemmnu wkoll ħafna fil-proċess li jwassal għal l-aħħar rappreżentazzjoni. U bdejna propju bil-proċess ta' tfittxixa u l-istudenti tagħna flimkien mal-membri tal-komunità mal-familjari tagħhom tħanna għal nistgħu ngħidula tnedija ta' inizjattiva fejn fittixna informazzjoni, ħabbatna bibi li soltu ma nħabtux, morna ġo biblioteki, għamilna mistoqsijiet, dorna mal-pajjiż kollu biex insiru nafu aktar dettalji li forsi ma konniex nafu bihom qabel. Dan il-proċess wassal biex il-kitba tal-iskript stess taħt il-gwida tal-awtur famus Malti Trevor Zara wassalna biex propju jkollna l-iskript li fuq imbagħad komplejna nimirħu mal-artisti kreattivi tagħna. Għamilna proġett dwar San Ignazju u kollha qed jagħmlu play u jien għamilt stampa pinġejta jien u naqra riċerka. Din l-istampa se tkun użata fil-leaflets tal-play. Jiena ktibt poeżija fuq San Ignazju imma qabel għamilt riċerka fuq l-internet. Jiena għamilt riċerka kif Kollha għamilt mudell. Aħna kellna nagħmlu proġetti eh, rigward il-ħajja ta' San Ignazju. Jiena għażilt il-moment għaw meta San Ignazju mar ġo knisja u deċida li ħalla xabla u sikina hemmhekk. Per eżempju kolonni huma magħmulin minn rolijiet tal-kitchen rolls u hekk. Eh, bażikament, eh, dan huwa replika ta' l-artal fejn San Ignazju ħalla x-xabla u s-sikina tiegħu bħala devozzjoni mar li għamel lejl jitlob qudiem il-Madonna.
Il-production qed nieħu sem f'ġuvni un. Id-direttur li qed eh, jallimna huwa ħafna tħuli. All right. Għal eżempju l-ewwel nkunu ġuvni wan, mbagħad ġuvni tu. Umbat jisna jisu jaqsmilna l-bicċiet biex dejjem nbidlu, iżda dejjem uħosna li qed nieħdu sehem fihom. Din nikkomunikaw hekk, jiġifieri nagħmlu tajjeb flimkien hekk. Biddilna ħafna partijiet, per eżempju jien l-ewwel kont ġuvni 1, mbagħad kont ġuvni 3, mbagħad kont San Injazju biex inkunu nafu l-partijiet, ħalli mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk inbidlu xi parti jew xi ħadd ikun immissjaħħa nkunu nistgħu nkunu minn floku. Il-musical se jittella fit-23 ta' Ottubru fil-ħodu għall-iskejjel tal-kulleġġ tagħna Eh, fil-fatt mbagħad se nagħmluh ukoll eh, fit-28 ta' Ottubru fil-għodu wkoll għall-iskola San Luigi. Kienet kienet xewqa ta' Father Jimmy Bartolo li mmorru ġewwa San Luigi il-kulleġġ sabiex eh, nagħmlu din il-preżentazzjoni hemmhekk peress li San Ignazju huwa l-fundatur tal-Ġiżwiti. Fil-fatt mbagħad l-aħħar rappreżentazzjoni se ssir hawnhekk terġa' l-iskola tagħna fil-31 ta' Ottubru fil-għaxija Eh, Did darba tkun ikun mistedin il-ġenituri u l-komunità in ġenerali. Fil-fatt, eh, xintara dik il-bissima fuq wiċċhom u dak l-entużjażmu Eh, u riżultat li b'mod kreattiv qed jitgħallmu qed jagħmluhom artisti barra mill-iskola tagħna u fil-fatt eh, tara ċerta sodisfazzjon. L-esperjenza kultant meta titkellem magħhom turi xi ritratti, eċetera, mara jgħidu l isma' eh, tiftakar x'għamilna u Hija esperjenza tajba ħafna tfal. Imaniġġjat mill-Kunsill Malti għall-Arti b'kollaborazzjoni ma' Direttorat tal-Kultura, total ta' 75,000 euro ġew allokati għall-programm ta' din is-sena. L-applikazzjonijiet għal dan il-fond imsejjaħ kreattiv jagħlqu fit-29 ta' Mejju. Aktar informazzjoni sur is-sit elettroniku mortaculture.com.